Mago joma gi mudhawo go malich bwana, malweny kod kotugi bwana malich. Live e Eh, TikTok. bwana tidum mamit kamano nang'o bwana, nang'o midum min? Kwani- Idum- Idum mamit malich kamano nade To in bwana? kana ng'isi ni wadonje TikTok tiwe ni ni- ni- ni- ni- na wuondi. Kwani nudonje TikTok? Andom sani sani dong ane TikTok. Oh, hegi, ah, ni jotich odonje tik bwana koro koro uto un maids bwana unto udonje TikTok utimo. Bana wiyo ni dusi ni

King Rosso. Iriambo. Okawuo. King Rosso nyoro nono na Lions ang'wen. Lion tango. Hmm. Kuzosu kuzo Simba bwana awinjo ni msimoro no make Simba Simba Simba wuod dosi ni kacha bwana. To kacha to yine mininde ga bwana. Msema. Don't don't lie. Kanye. You Ni ni ni dosi na buko ne go na ah gigi nende kanyo. Dosi na buko ne ok dwa na dhigi nyiri ni dala ne. Sani kiyo kono nyicho ngisa ni kijana matin ma dala u od ni odi. Kanyo se ngisa ni odi. free. Moket free. Kono ka kelo mamanzi kanyo mashore to kita ko kelo kelo dia. Kono kelo wo. Ah si fit but anna kalo kanyo ni kono no ngisa ni yade. Na winjo ko dhauni kanyo matek. Ni guys, guys. Jomagombo tich.

Jacobet nyoro nyola ing'e Jacobet in ionge tiktok mage tang'o Jacobet nyoro no kalakala gi marashi ogwaga piny gi lori e live na ni ok awuondi bana tiktok kanyo Kwenye TikTok kanyo ng'ato nyalo donjo nade? Abiro donjo TikTok kanyo. koro an- an sani dong' an gi la- four lions Iwacho ang'o? in gi four lion tionge simba dala maja no kono simba pio gowi no gi chupa mano ti stua ito lweny ma- astua ito kolo bane ngama friend na kamanda nga gowi gi chupa bwana by the way ang'o manyote mene nyoro mana winjo ni ni ti- ni dhi tito kacha cha bwana ma makoro nyiri lali malich kwani chalaga nade kitito bwana an Nade? manyo- an

Achama seke ni naye tana tingo mandasa digo kamanda ya hayo hadi. Ni nyako mane manya pinji kimi wachana. Nyako mane TikTok. Awinyo nini ti bwana. Tajiri bwana kari TikTok kanyo bere mera awinyo nini ti ni ti nyako moro. Ni nyako. Tudonge nyako. Ni ni ni ni ni en koyudo kudhi live live. Kudhi live. Kamae, sama un une live bwana chieng' moro timanye kata credit moro wadhi e live moro to ati iparo ni nyako nyalo ga we- nya- wan- nyako nya join life life wa life wa mama wadaka ni Koro nyocha sani. winjo nyaka kadosi nago mbaka ni ni en ong'ere odhiga nyicha winjo konyiero na na na wantu mare machuoro dhawa ne ma- mage tang'o ma wiyo lig anyiero na kae de ma iniero chai Chai mane? Bana hii ni budi mika chai mane kwa kuso kuso hata hero dina. Wekelo cha wekelo nyingi dina chai bwana. Idwa loso ne dina chai. Wana ko a a awacho dina mar breakfast mar gine mar sapa magi tang'o yawa mana kari ini ano ka wachai me mapo ito kari tiyo be itiyo kata ka jo pesa yawa ini kamuti e wuok cham dina gi sapa ano ka wuo e dina o ka wuo e chai me madho Nitiere chae ochalo poro. En koro en ya ndani, en koro mopono chini ya maji. En koro kata for example kaka tabia ni moro ng'ato nyalo yudo kata mana pichini gi moko. Bwana, in miweri gani rie? Kaka an gi pichini, pichini gi mana yudo e simb nani, e simb nani mele mage mage mage mani na mele nago picha ka ng'ongo ne jagowina moro ok nok Kokigolo mano ok face na. Kokigolo pesa tiloso ni mana chai kendo ibiro madho gi pichi photos. Speaking, speaking of, uh, of uh, pesa 20 kiriwe gi 10 mano pesa di 2010

Kuleta safari nazima besebu kopa wawa ah, kamata ah, kamata wako wako ado sinano wacho ni wang' niko chamo msala titera e Mr DJ DJ Academy adi bedo DJ kendo DJ no owacho ni ka, ka gimoro amora timore e, e, e, e TikTok kanye mane ochika ni kabedo DJ to an abiro kabedo DJ moko magocho e ginene E TikTok ka chiki chiki chiki chiki seche mioro give. Kin DJ madwa hit. Hmm. Teme i play songs mag Nigerians. Mane, mago an go te onye, onye uru uru, chenjere obi ma chenjere. Lakini chenjere ngini mero gi nini moro mar energy, ochalo gimoro ma ng'ama dwa dhi e war. Then onye chalo gimoro ma koro gimoro osekethore. Mm. Mano thum manyien mandiko. Hmm. Ing'iyo ji nade? Magi tang'o ma wero. Okay. Apenji penjo moro kiriek ni in gadier ni riek tapenji penjo moro. Sani ka ng'ato minya. To ka fuwo timi ang'o? Onge gimimo ng'ama fuwo imi ang'o? To ka miya pa. Kiyo tete ikaw simbane. Sawa. Sani gi sani mwawuoyeni ka ng'ato mi nyako moro ma jaber nyako moro ma nilekoga chon kriten ma nigombo ma nileko ni dak godo nyathi migombo to mi nyako yani nyako ma jaber migombo e pinyni mzima Eh, anene. kaeto mi ni yier chako mi gimoro mi gik moko ariyo ni yier mi nyakono An sai nyakono kanyal neno kamano. Ne neno nyakono sani. Dong nyako no ni kanyo inene ni gini kiopo koro yier achiel. Why? Nitie nyako kayo nitiere 7 billion abok 7 billion 100,000 ni kanyo to nyako ma jaber bomi kanyo idhi kawo mane Akaw nyako no. nang'o To samoro pesa cha mar ng'ato. inifuwo To kare ng'ama no no nyako to kisetimo ni wang'i ni timi bipi.